yɛsɛ sɛ na ne kyaa nnipa sɛ ɛnyina ne yɛnyini kɔ ɛdeɛ yɛ ana mempɛ nnipa sɛ wobɛnanta kodu mpɛmpɛnsoɔ bi na wobɛka sɛ mehu yɛ anka meyɛ sei mehu yɛ anka meyɛ sei ma ne boa saa kasa no deɛ ana ɛnyɛ nyansa kasa Nti me ne obiara san a, mepɛ sɛ ɛsi no yie.
Ɛno bi ne meyɛ ma madamfo no a ɛnɛ abɛbɛwim sei but menim sɛ menwei deɛ na mete ase.
Me, mabrabɔ,
ɛnyɛ sei da. Ah, adɛn, nyankopɔn ɔnyɛ boelɛgɛ o. Hwɛ, wei a mɛdi kaa tɔ kaa da. Na menu nyasa nka mɛtumi atɔ kaa. na matɔ na ayɛ me si a ɛne sɛ mabɔ poma anaa daabi da te sɛ wowu solution ne sɛ medwene ho na me sɛ ɛpɛ sɛ wɔka adwuma a wɔne gye ho na mede kɔkɔtom because nyina ne yɛnyini wontumi ntena sɛ ɛnsom me saa ɛsɛ woana asiesie ha sei yɛ sɛ nkokɔ yi deɛ ɛwɔ mɔ ha a ɛtumi kunkunkum bereɛ nso so nyɛ no ho ne abrabɔ Enti ka adwuma a w'ani gye ho na me nkotua na mentu wo tire nsa na, na, na sua na daakye atumi aboa wate. Mate.
Bra, wei nso deɛ meda wase sɛ watena ase adwene me ho a ɛnɛ woba bɛbisa me adwuma a mepɛ sɛ meyi mede m'abrabɔ yɛ mm. na me nso ɛtumi boa me daakye. Ne nyinaa ne sɛ matena ase adwene kyɛ sɛ ɛnyɛ nnɛ mpo Ɛna ma plan ne baa n sɛ sponsor obiaa nni hɔ obiaa nni hɔ a ɔbɛsɔ me mu obiaa nni hɔ ɔbaa bɛka sɛ akwaa wei mede wokɔhyɛ adwuma wei mu mm. nti wei deɛ woayɛ adeɛ meda wase na adwuma ɛwɔ ma adwene sɛ mpɛ sɛ mesua ne ɛtire

ne se koraa na watwitwiri ama no ah, ne nyinaa hyehyɛ ne ti no ho nti wobɛtumi ayɛ ɛyɛ nice adeɛ ɔma ɔmatutu kwan bebrebe nyinaa nsa no dwuma bi si aa na ɔmde tete na ɔmde abɛyɛ yie akonya koraa bɛba baabi ma sat first wɔ ha South Africa wɔ wɔsua nsa no dwuma bra nti ɛbɛma nnipa bebrebe fɔ so yi mm. ɛyɛ nnwuma mekora mebɛnya opportunity bi a wo ne first person na mɛyɛ ɔvisa na mede wakɔ wobɛnya opportunity kɔ aburokyire no a nsɛ sɛ adwuma no ɛyɛ a chances no ba bebree hmm. aburokyire chances na ɛba bebree nti ate yɛmmɔ mpaeɛ no tumi yere ho no sua mate nti woaka saa a mate ɛfiri na ɛkɔ no mɛkɔ akɔhwɛ ɔmo ɔmo ɛyɛ bi no mɛpɛ ɔmo a ɔmo bɔ asitirifoɔ ti hmm. ne yɛtua saa no asitirifoɔ no a ɛba hɔ no abɛbɔ tiri no ɛne ɔmo ɔmo yɛ mac brown mu tire no tire no bi no mm. ɛna meka sɛ mɛpɛ obi a ɔyɛ atitirifoɔ ti ɛne ɛna sika wom ɛnyɛ obiara na ɔkɔsua ne ho adwuma ɛsa no koraa n sɛ mesua a ɛbɛdu baabi magbra me na mɛyɛ ne ti ama no sɛ woyere ho yɛ ne yie deɛ a eh, o oh, adɛ wogye me ndi woyere ho yɛ ne yie nko adeɛ a yɛbɛtututu media media no so ne ade Bia bɛyɛ fine. Mm. Why?
Nyame wɔ hɔ. Mm. Mese um, nano ɛyɛ three thousand a mefaeɛ no. Na ewia yɛ. Deɛ mefaeɛ no mentumi nwia o mebɔ yi no ɛyɛ me kafra mba papa no mentumi nwia o. Na mese meka kyerɛ wo sɛ ase dadadada na mesuro koraa sɛ mɛbu sɛ obi. Ntsi nna a wotse ha a metsena yi nye akokodur abɛtsena nkyɛ yi de, wɔada ama kakraka kakra ama me. Because sɛ hospital no a mokɔ no nndur no a wɔde ma me no, sesei so wɔasan ama me list sɛ mentotɔ nnoɔma a mede ba aba abɛwo. Ntsi na mese meka akyerɛ wo na wɔapɛ ten thousand bi ama me. Ten thousand yɛ sɛn o? Hundred million pɛ.
Na wɔafrɛ ne papa?
Papa deɛ he na woka. Ɛne papa, akora ne papa na ɔfrɛ no. Akora ne papa na ɛnyɛ mene na ɛwɔ hɔ nom na abɛgye me firi ne nsam. Ɛsi a mekɔ kae si na na ɛfi anyi. Mene akora ne papa na ɛti yɛ bɛɛ bi na wabɛ ha me a na I love you, I love you, I love you, I kill for you, I do everything for you. Eh, ɛna mene ne ne hɔ bi, me se mene wo na ɛwɔ hɔ.
Sɛ ɔkora sɛ mɛba yɛ makyɛ. Ɛnneɛ wakyɛ dɛ. Mm, nti sika no nyinaa aba abɛsa. Madamfo bi na mepɛ bosea me nsa ka no apɛ kakra ma.
Akwasi. Yei. Mesrɛ ne menyɛ saa watena meyɛ ɔpemfoɔ ba na ɛhyɛ me yam. Ɛna mekyerɛ sɛ woafrɛ ne papa ne papa ɛnyɛ bi ama good samaritan me sɛ menyɛ bi ama wo. Ba megye loan afiri obi hɔ. Me nsa kaa na mapɛ kakra ma wo. Akora no nya bɛtɔ hɔ nom wie a wobɛka sɛ din no kora wo nya nyɛ me so da ebia akora no sɛ a wɔsew no akora a wanya nhuu hwee no wa kyɛ sɛ mehu sɛ wasom adeɛ bi hyɛ ne naso mu na kyɛ sɛ akora no no ho nwi paa na te sɛ wɔ a pɛpɛɛpɛ ha ɛnyɛ mfa wɔn nsa nhyɛ wɔn mu da bi o

Nti wei ne deɛ aduro ne wei no a menonom sɛdeɛ yɛntwa ne. Sɛ wokɔ hospital kyɛ waduro firi. Mm.
Ei, mekɔ asafo buakye o hyɛ. Mankɔ ayi gyi o. Mekɔ asafo buakye da bia mekɔ mogye me ayi 8 million. Dɔkta bɛhwɛ me kɛkɛ no.
Ada wo ba bɛwɔ Michael Jackson ana?
Hwɛ, ebi kura Asamoah Gyan. Asamoah Gyan ne Michael Jackson, wọn sɛ distance ne wa. Ebi kura Asamoah Gyan. Sɛ wo wo nsɛm na ɔka bia nsi so, ba mi di w'akyi a menya problem. Esi ma kɔma baabi ɛda ne nyɛ. Me nkasa bia mu bufuo so mi. Wo deɛ fa no sɛ me gyimi mi yɛ patient. Wo deɛ me srɛ. Deɛ me yɛ biara wo deɛ mfa no serious wate me srɛ. Tu deɛ ma me sika. Atim deɛ ma wo deɛ nhwɛ nkosi adwumire nhwɛ adeɛ. Why?

ɛpɛ sika nya wode ma adwendwere de ɛkɔ inside me
nkɔmɔ ankasa fifi mese aha mewɔ no me mede wayɛ me biribiaa me nnua me biribiaa nti nkɔmɔ bi a pɛ sɛ ɔnim de biaa wobɛtumi madi wae
asɛm a meba bɛka yi Menim sɛ ɛmu wɔ duru deɛ nanso ɛwɔ sɛ meka. Sikiti wɔ hɔ. Ɛnyɛ secret. Ɛmu wɔ duru deɛ nanso ata me akyɛ. Ee, atae wo. Ɛnyɛ easy. Nkɔmɔ no atae wo.
Ɛyɛ about dɛn? Atae wo sei. Pigu ɛ.
Baabi a wokɔfaa me firi yɛ. Annyɛ wo a nka ndɛ beebi a medur yi nka menndur ha koraa ɛ. Na matsena ase so mestadiw ehu sɛ woyɛ nyimpa papa, wo kura akoma pa ankasa. Nka wo wo deɛ Nyankopɔn hyɛ da bɔɔ wo yiye. Different bi koraa. Yiye ni bi.
Yiye ni bi.
Ah. Me ma bra bɔ no yiye saa ka ho. Makoma pa no. Bere a mereka m'aniberesɛm. Akoma a wukura no, ɛna wohu sɛ ɔbaa nso deɛ, ɔpɛ barima a ɔbɛma no asomdwie. Barima a okura akoma pa. Wonni akoma pa a, sɛn na ɛsɛ sɛ suban a w'adamfo yi da no adi. Mhm. Wɔnni akoma pa no no. Ah, wɔn nni akoma pa. Nti na wɔwɔ ate saa no. Ɛna akwa bi na na eh, ɔbɛtɔ TikTok na na ɔbɔ ne yiri wɔn nso nni akoma pa. Oh. Mhm.
Ɔmo a na wo nso nyamesuro wɔ wo mu.
Mm. Me ankasa no. Wɔtem ankasa. Me ankasa no me mmom na me ba asase no so no. Me behu sɛ nipa na edi nipa yɛ biribiara. Nti ɛwɔ sɛ me deɛ ne deɛ mɛ nipa ebu nipa. Because without nipa wontumi nyɛ biribi biara ma ne nyɛ yi. Yɛba asase so na nwura nko ara. Honhom biara mfa se kan bɛdɔɔ biribiara ma ɛnsi dan biara nsi so. Nipa nyansa na ɛde ayɛ yɛ saa nneɛma wei nyinaa. Deɛ enti a ma nnipa mmu yɛn ho yɔnko nnipa ne sɛ, yɛdɔ ahonhom a yɛmfi ani nhu wɔn sene nnipa a yɛde ani hu wɔn. Enti, sɛ yɛde n'ase bɛma nnipa deɛ, yɛde n'ase bɛma honhom a yɛmfi ani nhu no. Me, menyɛ saa ade no bi da wɔ asase wesee so. Bra, wo deɛ nkɔmmɔ a, eh, nkɔmmɔ a ɛwɔ hɔ nyinaa ne sɛ, like the way a ɔte no m'ani gye wo ho nka menya a nka me ne ɔbɛtena mepɛ sɛ woyɛ me kunu prɛko pɛ asɛ ɔma serɛ ɔma serɛ agu m'anim berɛ a m'ani bere sɛm na meka akyerɛ asɛ ɔma baa m'anim asere te sei eh? Wasɛm paa na woka anase dɛ. Ah. Wopɛ me. Bra me nsere. Mɔ me hi.
Ah. Ana wobɛtena ana sɛ wohuhu me ho no na akasa anase dɛ. Oh daabi ah.
Daabi daabi. Wo nsɛ me ne wo tena yɛ akyɛ. Fiti tam a na meyɛ maid wɔ fie hɔ no mo. Hmm. Ah mebɛsra wɔ ha no mo ne ade ade. Nneɛma ketewaa bi na wayɛ na asɔ me, aka m'akoma. Nti wei deɛ adesredeɛ na mede reto w'anim. Ɛwom sɛ ɔbaa nsi barima pɛ nanso sɛ metena ase na meka sɛ meyɛ ah. din a ɔbaa foforɔ bɛba abɛfa ɛbɛdu akyire ɛna mɛkɔ mete because menya broken heart.
Mami, uh, ah, wadi nkɔmɔ biribi.
mekɔ enyamie no mu koraa no deɛ wɔn a na baage no bɔ wɔn akyi a na wɔba no mebu bɛ bi ɛka sɛ bɛrima nko ate baabi a ɔntumi nnome no ti sɛ ɔnya ɔbaa ka ne ho sie mmienu adam and eve no mo mutumi kɔtena baabi koraa obiara mmɛn hɔ so mbɛdom ne ti hɔ ɛdi nhyɛ ɔtɔ bɛdom ɔba nso na hɔ nyinaa bae kɔm bɛ wo ɔma moma no nso abɛsisisi bi ɛdi na ɔno nso awo ɔno nso asisi bi ɛdi nhyɛ ɔtɔ ne hɔ nyinaa yɛ village Maame yi su saa ayi no. Nti sɛ na sɛ aba bɛdu saa mpɛmpɛ so sei na obi ɔno aka saa asɛm no a, mene ɔbaa bi a ɔmabrabɔ bom.
Sɛna me nso mene bɛrima bi a ɔmabrabɔ bom. Menwɛte wo nkɔmmɔ no da. Mɛfa wo nkɔmmɔ no. Mɛfa nkɔmmɔ no. Na mene watena asɛ ɛyere no. Na menim sɛ nkonimdie papa bi wɔ hɔ. Nti bere a na kyɛ sɛ wate aseɛ no. Ɔbaa, me nkɔda nwene ho koraa, wate? Me ne ɔte fie ha sei. Ɛnɛ deɛ wobɛma ma ada.
Na me sɛ mante ase koraa sɛ wobaa bɛto mmona. Oh. Sɛdeɛ wasi aka sɛ ataa wakye yi a bɛka sɛ pibi. Ah, daabi, daabi. Sɛ mante wase nnɛ, meda hɔ ara woa nso wabɛwiam adi. Oh, gyae.
Mede ma wo wate. Mate. Mede me honam nyinaa ma wo. Awo m'ani agye dodo. Ah, ɛnɛ deɛ mɛda. Wonni problem. Mɛda atwenkoro.
Wonni problem.
Sɛ meyɛ a na yɛada tam sɛ mekɔkɔ se. ɛne yɛmfa me nyɛ hwee nti sɛ sɛ mewɔ deɛ woa na ahia me nti atem sɛ wobɛyɛ me yie aha anyɛ mi ɛneɛ ah. ame hage we hwɛ
mami wate aseɛ ɛna ɛna wɔn puntɔ egu baabi se. o oh, bra mi deɛ kyerɛ. sɛ nkawe nkwate ase sika sika kaa do wɔn anim ne hiam se. mi titi kontomire ni bia baabi wa mpɛsie. ɛna afiri afiri afiri o ɛna awale sɛm naa na ɛkɔ so no hɛ yakɔ sie aha.
Ahan, sɛdeɛ na me ne wo reka no ara. Obi na ɛkaa n'asɛm sɛ ɔkwasea. Ɔde ne gyimi pɛ ne ninkyɛ. Woate? Ahan, me deɛ mese ma, mayɛ brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ na anka me Abena Pokuaa pa ara. Na anka mabɛto sɛ me barima ne ɔbaa foforɔ nyem na mereplay no cool. Menim deɛ mepɛ. Ɛna me ka kyerɛ me sɛ wakyɛ me three plots ɔde me akɔ so asase no so wɔ kwan ho pɛɛ bɛ bi. Dabi dabi dabi dabi me kɔ sese kɛ me kɔ ka me a me fii no asɛ me twa no kakra na me yi m'ani asɛ me mpɛ sɛ me yɛ no frenkyeren. Because woyɛ no frenkyeem a, barima deɛ ɔyɛ smart, ɔbɛka sɛ, ah, asɛ nanteɛ kwan Abena koraa asesa o, eh, Abena ndɔ me bio, nti me ne no nkɔ ne saa. Ayɛ a na mahyɛ da abɔ no heat kakraa bi na mede akyɛ no. Na me mɛkyerɛ aberanteɛ wei sɛ, aane, hmm, mesrɛ wo ahwɛ wo ho so yie o. Mese, Nyinsɛn no, mese minim pefee paa sɛ ɛyɛ Akoni ba. Mese Akoni sɛ ɛnyɛ ne dea. Minim paa. Na brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ na megye fie no ka ho a, n'ani bɛte na meware wo. Aane. Mesrɛ wo a, ndisapɔinte me o. Brebrebɛ wei nyinaa wo nti na meyɛ na sɛ wo nso wobɛyɛ saa a, Wo so bɛyɛ saa a. Dabi w'anya abena ne wɔn ne nteɛ ɛna me mbɔ wo trɛten meka real fact na akyerɛ wo sɛ wo so bɛyɛ saa a six feet ne deɛ wo bɛkɔ ebi a na wo mɛdi kan abɔ wo dam ama wabrɛ ansa na wakɔ six feet.

ɔde kai mi kasi ma nfa meda so ma nfa meda na ya na ɔta yɛrɛ oyɛrɛ oyɛrɛ na dwo ne nyinaa ha me afei deɛ ɔse yɛ ayɛ na ne wɔfa ase bi awie sukuu na
ɔmfa no ntoa so ɛ ana ɔba bɛtua taxi adwuma no so ɔbɛtwi taxi aka na ɔma pɛbi asɔ no so akɔ
kramakae nkɔmmɔ bi wɔ hɔ a mepɛ sɛ mene wodi nkɔmɔ biom saa wɔ biom ɛpɛ n'akyi no
ɛne ɛwɔ wɔ wɛs wɔ wɔ sikit
ɛfa deɛ ho wonim sɛ ɔka
ɛberɛ na me papa te ase no na ɔwɔ gold bi

gold ankasa. ah
pure gold hundred ah. percent hyerɛnhyerɛn ni bi no. ɛna odi gyaa mi na ɔka sɛ gold no ansa na metumi ayi so gold no gye sɛ mehyia bɛrima a medɔ no a meyɛ sure sɛ ɔno nso dɔ me hmm. na menkɔtu gold no na yɛmfa mbɔ bra
Wow. Na so akɔyɛ nso sɛ sɛ me ne wo na ti ɛna medɔ wo nso wodɔ me nti nea ayɛ deɛ kampɛ sɛ me ne wo kɔ na mekɔtu gold mu na yɛde bɔ bra na ɔte ase no nso na ɔsi fie bi ama me ne me nuanom ɛnɛ sɛ modɔɔso ah yɛdɔɔso yɛyɛ sis na yɛnkotu gold no ɔmɛpene me na ɔde maa me Oh, okay. Sɛ na ɔretu galamsey no na ɔde hyɛ me nsa. Ah, no, ɔmo kura ɔmo nnim na ɔmo nnim ho hwee. Na papa yɛ galamsey adwuma ho. Mm, maa maa nka nkyerɛ ah okay sorry. Okay, n nhyɛ da nsekyere nka nkyerɛ mi saa. Mm. Nsa nsekyere nka nkyerɛ mi saa. Wow. Sɛ mi nya bɛrima mi dɔ na mi nso mi gyi di sɛ ɔno nso dɔ mi. na wode ama na wode abɔ bra
ɛna de bɛbɛhyia me no oh. nti yɛkɔtu gold no abɔ bra ah. ɛhyɛ hɔ sisi a ɛhyɛ hɔ nom a me ne wo kasa yi nsuo tɔ ɛwi abɔ ɛhyɛ hɔ ɛhyɛ hɔ ah. ɛna ɛsɛ kora asan awo awo biom aka ho ɛnyɛ hwee gold deɛ sɛ ɛnyɛ hwee Baabi a yɛhyɛ no nsa ɛwɔ kukuom na yɛasan de ahyɛ rɔba mu na yɛde ahyɛ aseɛ hɔ no. Ei ei ei ei ei. Nti wopɛ koraa me ne wobɛtumi akɔ asisia ne akoto ba asɛ nsuo no amuna. Obi nnim.
Hɛ! Tinasi wonni nipa san a ɛnyɛ ne bɔne no o. Tinasi wonni nipa biara san a nipa na bɛkɔ ara bɛboa nipa. Enti ɛne nipa biara nnidi yie. Ɛne nipa biara nnidi yie. Na kyerɛ bi wohyia no a, wasan ne tumi no abɛn ne de nkɔmmɔ yie. Na watumi ahwɛ n'anim. Mɔmi wei metetee wo a. Ka nka nka menim wɔn. Mebɛyɛ me ho sɛ meyɛ bɔs bɔs me na mafrɛ wo adwuma. Ana metetee wo ha w'adwene a. Ka bɛbie deɛ ɛte sɛ so akyerɛ me. Nka wahyere.
Nka woafi bɔga fie. Ah, nka mafiri hɔ asa abɛtra nka mesɛ mesɛ. Wɔ taxi nso na yɛgye afi wo nsam. Ei, wonwu yɛ no deɛ ɔbɛnya o. Aka sima na deɛ ɛbɛsi asi. Me na mekɔnya gold yi. It is finish. Nti na yɛsi wiase deɛ wote wiase ɛnyɛ akoma pa o. Akoma pa baabi a ɛde wobɛdu no. Madwene nnipa ho saa na nka wei de nka nnipa memfa nnipa so nyɛ yie sesɛe. Adɛn? Mebɔ nnipa na mebɔ nnipa na mebɔ nnipa. A daabi mɛfa nnipa so ara nso ayɛ yie bi. Ɛna ampa ara nso Nyankopɔn afa wo so ama me nso mayɛ yie. Ɔhema, I promise you. Wokyɛn bɔga.
I promise you.
Mekyɛn bɔga koraa. Wei deɛ abɔgafoɔ abelɛ anya. So wɔn ho ara sɛ masisi afɔdafo house bebrebe gu hɔ. ɔdafo no fie kora yɛbɛtɔ yɛbɛtu no yɛntɔ koraa no a ɛne bɛba nso na nso madom no sɛsi hɔ ɔnhu deɛ meyɛ mete ghana hɛyɛ asena na meyɛ property ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ bɛgye nkurɔfoɔ nsɛm hɛ I promise you meda ase bebrebe sɛ woamfa biribi sɛ yɛansie me na wadwene me ho asɛ ɛyere ne mekunu sɛ yɛnkɔyi wei ne yɛntu ne ɛmfa mɔbra no ɔbaapa bi nnya wɔn mu da wate ɔne wɔn a na ɛtena kɔsi wiase awieɛ wate hwan ne ɔyɔnkɔ ɔso deɛ ɔhu ne mmɔbɔ no aha ɛneɛ me nso mekɔkɔyɛ saa sɛ woahu mmɔbɔ deɛ a ɛneɛ me ne wo tena to that ti dɔnkam ɔwɔ da wobɛda na ɛsi good day good day on every day and for you your first batch Come on, been finding me.